Үтүө күнүнэн. Үтүө күнүнэн оҕолоор, мин иһиллэбин дуу?
Иһиллэн.
Үтүө күнүнэн быллаах нөмүгүбүт тилигин олохтоохторо, күн күбэй ийэлэр, марах санаалаах аҕалар, убастабыллаах учууталлар уонна күндү оҕолор. Аҕыйах мүнүүтэннэн бүгүҥҥү тэрээһиммитин кэпсэтиибитин саҕалыах. Ытык, кэтэһэ түһүөхэйин оҕолор өссө даҕаны киирэн, холбоно тураллар. Аҕыйах мизэннээх саҕалаахпыт даҕаны тахсыбат, ытык кэтэһэбит Оҕолор, здравствуйте, үтүө күнүнэн. Оҕолор пока киирэ туралларын бириэмэтигэр биир маннык көрдөһүүлээхпин. Кэпсэтиибитин саҕалыахпыт иннинэ хас биирдии тус бэйэҕит биир маҕан лиистэ тэтэрээт лииһинэ биир кыһыл өҥнөөх кумааҕыта баар буоллаҕына цветной кумааҕыта ручката уонна кыптыйда бэлэмнээҥ сөп оҕолор бары иһиттигит онтон быһаарыаҕым

Хайа оҕолор, бэлэмнээтигит да? Бары кумааҕы, ручка, Кыптый бэлэмнээтигит? Атаһо. Мин иһиллэбин да оҕолор. Чөйдик иһиллэбин көстөбүн. Иһиллэт.
Ага.
Все, хорошо. Тара өссө аҕыйах сөкүндэ биэрэбин, бэлэмнэниҥ, уонна билигин саҕалыахпыт тэрээһиммитин.
Уруһуйдубут хайыбыт ду. Суох уруһуйдаабаккыт, кыра оонньоон ньохпут сеп оҕолор.

Бүгүн алтынньы уон сэттис күнэ. Көрдөрөр уонна иһитиннэрэр түһүлгэ культура киинэ. Бүгүн ийэ уонна аҕа күнэ. Бары билэҕит дии олор. Бүгүн Саха сирин күн күбэй ийэлэрин күнэ. Бүгүн алтынньы уон сэттис күнэ. Саҥарар уонна иһитиннэрэр, көрдөрөр түһүлгэ культура киинэ, Нөмүгүтээҕи народнай театр уонна Нөмүгүбүт нэһилиэгин библиотеката. Бүгүҥҥү үөрүүлээх түгэнинэн туһанан туран күн күбэй ийэлэрбитин уонна амарах санаалаах аҕаларбытын бэлиэ күннэринэн итиитик-истиҥник эҕэрдэлиибит. Баҕарабыт кинилэргэ саамай бу биһиги олохпутугар саамай күндүнү, доруобуйаны. Доруобай буолуҥ, чэгиэн сылдьыҥ, үөрүҥ-көтүҥ, оҕолорбут эһигини куруутун үөрдэ-көтүтэ сырыттыннар. Дьэ уонна бүгүҥҥү биэриибитин кэпсээммитин кэпсэтиэхпит, быһаарсыахпыт иннинэ мин эҕэрдэ тылы биэриэхпин баҕарабын биһиги нэһилиэкпит библиотекарын салайааччытыгар Евдокия Ивановна Артемьеваҕа баһаалыста истиэхэйиҥ оҕолор.
Үтүө күнүнэн күндү оҕолор Бүгүн бу Алена Алексеевнаптын курдук бүгүн биһи ийэлэрбит күннэрэ уонна сө Россияҕа аҕа күнэ бэлитэ бэлитэнэр. Онон сибээстээн мин эһигини ийэлэргитин уонна аҕаларгытын эҕдэлиэм этэ бу бырааһынньыгынан доруобай дьоллоох буолалларыгар уонна куруук эһиги ийэлэргит аҕаларыт аҕаларгыт тылларын куруук истэ үөрүнэ сылдьаргытыгар. Баҕарыам этэ бу тэрээһиҥҥэ көхтөөхтүк кыттаргытыгар уонна үрдүк ситиһиилэри үөрэххитигэр. Дэ.
Махтал буолан Евдокия Ивановнаҕа. Чэйиҥ эрэ. Бүгүн бүгүн биһиги эһиэханаан олус интириэһинэй кэпсээни бэлэмнээн турабыт. Бүгүҥҥү биэриибитигэр кыттыахтара, Спартак Петрович Федотов аатынан Нөмүгүтээҕи народнай театр иһинэн тэриллэн үлэлиир оҕо тыйаатырын иитиллээччилэрэ. Кинилэр эһиэхэ билигин эһиги истиигитигэр икки ийэ уонна икки кыыс диэн Сафрон Данилов кэпсээнин оруолларынан ааҕан иһитиннэрэн эһиэхэ билиһиннэриэхтэрэ. Оҕолор, баһаалыста, билигин кэпсээн кэпсэнэр кэмигэр баһаалыста туох да тыаһы таһаарыман болҕойон олорон истиҥ кэпсээн кэнниттэн мин эһиэхэ олус интириэһинэй бопуруостары уонна оонньуулары оонньотум сөбүлэһэҕит дьэ саҕалыахайыҥ икки ийэ уонна икки кыыс. Икки ыаллыы ийэ тэлгэһэлэригэр тахсан кэпсэтэ олорбуттар. Иккиэн күнү быһа үлэлээн, дьиэлэригэр түбүгүрэн сылайбыттар. Иккиэннэрин кыргыттара тэлгэһэҕэ оонньуу сылдьаллар. Ыы, бараххаттарбытын! тэспиттэр. Дьахталлар ис-истэриттэн үөрэн, сылаанньыйан, кыргыттарын көрөн мичээрдэһэ олорон. «Чыычаахтарбыт барахсаттар!» Кыыһым Кларам миигин таптыыр да таптыыр, диэбит бастакы ийэ. Мин Маайам миигин эмиэ олус таптыыр, диэбит иккис ийэ. Чэ, көрүөххэ эрэ, хайалара ордук таптыыр эбитий? дэспиттэр ийэлэр. Кэлиҥ эрэ, Клара, Маайа. Ийэлэргитин төһө күүстэ таптыыргытын көрдөрүҥ эрэ. Клара ийэтин моонньуттан кууһан ылан «Ураа да ураа, сыллаа да сыллаа» буолбут. Икки ийэ уонна икки кыыс Икки ыаллыы ийэ тэлгэһэлэригэр тахсан кэпсэтэ олорбуттар. Иккиэн күнү быһа үлэлээн, дьиэлэригэр түбүгүрэн сылайбыттар. Иккиэннэрин кыргыттара тэлгэһэҕэ оонньуу сылдьаллар. «Ыы, бараххаттарбытын!» дэспиттэр. Дьахталлар ис-истэриттэн үөрэн, сылаанньыйан, кыргыттарын көрөн мичээрдэһэ олорон «Чыычаахтарбыт барахсаттар!» Кыыһым Клара миигин таптыыр да таптыыр, диэбит бастакы ийэ. Мин Маайам миигин эмиэ олус таптыыр, диэбит иккис ийэ. Чэ, көрүөххэ эрэ, хайалара ордук таптыыр эбитий? дэспиттэр ийэлэр. Кэлиҥ эрэ, Клара, Майя. Ийэлэргитин төһө күүскэ таптыыргытын чөрө көрдөрүҥ эрэ. Клара ийэтин моонньуттан кууһан ылан «Ураа да ураа, сыллаа да сыллаа» буолбут.
Маамам барахсан, маамам сыыһа, мин эйигин таптыыбын да таптыыбын.
Дьиэмээхтээбит ууруурун быыһыгар онтон Маайа ийэтин сүүһүттэн сыллаан ылбыт уонна эппит
Кыайбаккын даҕаны, ийээ, эн олор сынньан сөп дуо? Ньирэм мин булан аҕалыам, уокка оттор маһым мин
уонна сыһыы диэки сүүрэн элэстэнэн тэллэҕэ тэлээрэн хаалбыт клара буоллаҕына ийэтигэр көтөхтөрөн биир кэм үрүт үрдүгэр уураан чубурҕата олорбут
мамочка мин эйигин күүскэ да күүскэ таптыыбын
сыһыыттан ньирэйин сылгылаан, хонук маһын кыстаан бүтэн, Маайа тиритэн-хорутан тиийэн кэлбит.
Үлэбин бүтэрдим ийээ.
Оҕом барахсан, диэбит ийэтэ уонна кыыһын сүүһүттэн уураабыт. Чэ, бар, оонньоо, Мин манна күн уотугар сыламнаан олоруом. Маайа оонньуу тэбиммит. Клара ийэтин ньилбэгиттэн түһэн эмиэ оонньуу сүүрбүт. Икки кыыс уонна икки ийэ. Чэйиҥ эрэ оҕолор Эһиги олус интириэһинэй ис хоһоонноох, наһаа үчүгэй кэпсээни иһиттигит. Мин буоллаҕына билигин барыгытыттан ыйыталаһыахпын баҕарабын. Төһө бэккэ эһиги бу кэпсээни өйдөөбүккүтүн? Икки ийэлэр соревнование уурбуттар.
Аһаа, икки ийэлэр тустарынан уонна Икки оҕолор. Кыыс. А, икки кыргыттар да? Аха. Оҕолор, истиҥ эрэ дьэн. Ханнык кыыс ийэтин ордук таптыыр эбитий? Эһи санааҕытыгар.
Маайа.
Маайа да? Тоҕонне дии санаатыгытый?
Дойдукканы кини ийэтигэр көмөлөһөн. Көмөлөһөр.
Оо, тапталын кини ол аата аҥардас тылынан эрэ эппэккэ көмөлөһөн биллэрдэ да оҕолор. Сөпкөйдөөтүбүт дии. Аха, онтон бу кэпсээни ханнык суруйааччы суруйда диэн эттибиний дьэрэ билигин болҕомтоҕо бопростары биэрэбин төһө болҕомтолоохтук истибит эбиккитий дьэрэ ханнык суруйааччы суруйбут кэпсээнэй мааҕын биллэрбитим өссө биирдэтэҕэ тоҕолор истибэтим Арааһа үчүгэйдик иһиллибэтэх быһылаах дьара Сафрон Данилов. Сафрон Данилов диэн эһиги бары билэр, биһиги бары билэр суруйааччыбыт суруйан турардаах дии. Сөп. Чөр оҕолор, мин була билигин бу кэпсээнтэн дьон саҥаларын ааҕан иһитиннэриэм. Ким саҥарбытын дьэһиги миэхэ этэн биэриэхтээххит. Тэмиэ ким болҕомтолоохтук истибитэ, ол онно көстөн кэлиэҕэ дии. Чэйиҥ эрэ. Маамам барахсан, маамам сыыһа. Мин эйигин таптыыбын. Мин эйигин таптыыбын да таптыыбын. Бу ким хаҥарбытай дьэрэ?
Иккис кыыс баала. Аата ким диэний? Кэрэ токуйдааҥара аата маамам барахсан, маамам сыыһа мин эйигин таптыыбын да таптыыбын дии-дии сыллаа да сыллаа буолбут. Ким этэй бу? Ханнык кыз этэй? Клава. Клава.
Во, Клава. Сөп, маладьыастар. Мин манна күн уотугар сыламнаан олоруом. Бу ким саҥатай? Дьэрэ, болҕойон истибит буоллаххытына билэр буолуохтааххыт. Маайа маамата.
Маайа маамата, во, маладьыастар. Кыыһым Кларам миигин таптыыр да таптыыр. Бу ханнык ийэ хаҥарбытай, дьэрэ? Ким мааматай? Клава, Клава маамата. Клава маамата, во, маладьыастар. Эн сылайбыккын даҕаны, Ийээ, эн олор. Сынньан сөп дуо? Бу ким саҥарбытай? Майя.
Майя.
О, маладьыстар. Дьэ, олуһун диэн үчүгэй байтык болҕойон олорон истэр эбиккит. Маладьыстар. Онтон буллаҕына мин маннык ыйытыахпын баҕарабын оҕолор. Эһиги бүгүн ийэлэргитин эҕэрдэлээтигит дуу?
Мин бэҕэ
Ээ, маладьыастар, эҕэрдэлээбиттэр. Дима, эҕэрдэлээҥҥин э, хайдаҕа эҕэрдэлээтигиний? Секрет буолбатаҕына дьэ биһиэхэ үллэһин эрэ. Аһа, Дима кырата кэмчиэрийэр быһылаах, ким өссө хайдах эҕэрдэлээтэний, үллэстиҥ биһиэхэ оҕолор, ийэҕитин. Сыллаан ыллыгыт дуу, эбэтэр тугу эрэ бэлэхтээтигит дуу, эбэтэр туохха эрэ үлэҕэ көмөлөстүгүт дуу, ол эмиэ барыта эҕэрдэ буолар буллаа дии оҕолор. Сөбүлэһэҕит? Открытка бэлэхтээбитим мен. Во, открытка бэлэхтээбиттэрэ бэһэ, миэхэ наһаа үчүгэй открытканы тутан олоробун. Сөп. Чара оҕолор, биһиги тапталбытын биллэрэммит бу Клара курдук тылбытынан эрэ этиэхтээхпит дуу, эбэтэр күүс-көмө өттүнэн, үлэ өттүнэн эмиэ көмөлөһүөхтээхпит дуу? Туох дьаһаныгытый эһиги?
Үлэттэн.
үлэспитин эбиһэр көмөлөһүөхпүтүн наада дии оҕолор тоҕо диэтэххэ биһиги ийэлэрбит робот буолбатахтар дии кинилэр сылайары эмиэ билээхтииллэр дии сөбүлэһэҕит атын оҕолор олох холбоһон испэттэр оҕолор эпиэттэһэн иһиҥ дуу эһиги ийэлэргит роботтар дуу олох ылайбаттар үлэни барытын бээлэрэр оҥороллор да Эһи олох көрүнүспэккүт.
Мин иһит сууйабын. Эп, иһит сууйар киһи баар, өссө кини тугу көмөлөһөр үйэтигэр.
Дьэ үлэтин.
Дьэ үлэтин, уу, дьэ үлөтө хаһан да бүппэт дии, Дима. Дьэ үлэтигэр холобур айан тугу гынаҕыный, Дима?
Привет, суер, дьэ, суер. Маскайыза.
Эй, маладьыас, ты! Мас хайытаңын оһох оттоҕун да дима? Эбэтэр туохха хайытаҕын ду?
Оһох оттоҕун.
Оһох оттоҕун. Ты, маладьыас. Билиҥҥи бириэмэҕэ ити мас хайытар оҕо олох аҕыйах буолуохтаах. Тоҕо диэтэххэ, билигин үксүлэрэ дьиэлэрэ гаастаах буолар дии оҕолор. Дьиэбит барыта бэлэм гааска холбонон сылыйан турар дии. Сөп. Чэрэн, бириэмэбитин көрүөхэйиҥ, бириэмэбит чугаһаан эрэр. Хомойуох иһин биһи зуммут кылгас соҕус, чэрэ оҕолор. Мин мааҕын эһиэхэ кумааҕы, ручка уонна туох бэлэмнэппитим дии, кыптый. Баргытыгар бэлэм баар дуу? Баар. Баар. Баар. Сөп. Дьара, билиги бу маннык кыһыл кумааҕыгытын ылыҥ уонна бу маннык көстөр да миэхэ бу маннык сүрэх баар көрүҥ эрэ. Бу маннык сүрэҕи бүк тутан бараҥҥыт олох буквально аҕыйах сөкүүндэ иһигэр кырыйа охсуҥ эрэ чэрэ сорудах барыгытыгар. Маннык кырасыабай баҕайы сүрэхтэ кырыйыҥ. кумааҕыгытын манны бүк тутуҥ уонна красивый баҕайытык маннык кырыйаҥҥыт сүрэх ойуутун кырыйан таһаарыҥ чэ ким хайдах сатыырынан ким хайдах сатыырынан чэ кимиэхэ хайдах табылларынан Сөп. Наһаа үчүгүйдүк оҥоробут. Бу атын оҕолор эмиэ баһаалыста кыттыһыҥ. Егор диэн уол баар эбит, Эрэл баар эбит, Алик диэн уол баар эбит, Даяна баар эбит эси кимнээх баалларый биһиэхэ оҕолор бары кыттыһыҥ уонна видеоҕытын баһаалыста холбооҥ кыбыстымаҥ билигин ити сүрэххитин кырыйан баран эһиги көстүөххүтүн наада бэйэҕит чэйиҥ эрэ биһиги ийэлэрбитигэр анаан наһаа кырасыабай тапталбыт бэлиэтин сүрэҕи быстыбыт. Во, Надя уже быста. Жара өссө ким кырыйданый? Ким үспүөйдээтэний көрдөрүҥ эрэ. Маладьыастар. Дима көстөн эрэр. Молодец. Буоллун маҕан дөҥнөөх Сүрэх буоллун, главное сүрэх, главное биһиги ийэбитин наһаа күүскэ таптыыбыт. Чэрэн, атын оҕолор эмиэ холбонуҥ, видеоҕытын баһаалыста холбооҥ оҕолор. Моника эмиэ кырыйбыт, наһаа үчүгэй, молодец, тутан олоробут. Чэрэ, хас оҕо бэлэми көрдөрүҥ, видеоларгытын холбооҥ уонна сүрэххитин көрдөрөн көстүҥ эрэ. Оҕолор, арыы түргэнник туттабыт, тоҕо диэтэххэ бириэмэбит ыгым соҕус. Билигин зуммут арахсан хаалыаҕа. Аҕыйах мүнүүтэ хаалла. Ким төһө бэлэмий? Сэрэ холбонуохайың эрэ, видеоларгытын холбооҥ, сирэйгит көстүөн наада. Бары бэлэмҥит?
Ага. Мин иһиллэбин дуу?
Иһиллэҕин.
Хорошо. Вчера Моника звукун холбаары тайым. Пожалуйста, бу э, Zoom-мутун ыытар организатор звуктарын оҕолор кэннерин баһаалыста холбоо барыларын. Манна биһиэхэ барыбытын салайан олорор эмиэ үлэһит киһилээхпит. Аким, баһаалыста барыларын звуктарын холбоо. Оҕолор звуктарын барыларын холбоом. Моника холбонно. Бары холбоннубут. Жара. Оҕолор бэйэҕит холбооҥ эрэ. Организатор холбообут, аны эһиги бэйэҕит холбооххутун наада звуктаргытын уонна видеоҕытын холбооҥ. Жара кытаатыҥ. Бириэмэбит бүтэн эрэр. Саамай главнайбытын билигин наһаа үчүгэй истиҥ эҕэрдэбитин ийэлэрбитигэр ыытыахпыт. Сүрэхтэрбитин бары туттубут, сирэйдэрбитин көрдөрдүбүт оҕолор. Во, молодец, сэр Эрэл көһүннэ, Моника көһүннэ, Жәрэн, Дима көһүннэ, молодецтар. Так, Алик олох көстүбэт уонна Дайаана көстүбэттэр. Чара, төһө баарбытынан маннык диэ хайыңаны. Мин этэрбин төбөҕүтүгэр тутаҥҥыт этиэххит, репетициялыы хайың онтон бары тэбистеҥe бииргэ диэхпит. Тоҕо диэтэххинэ, бу үлэбитин, бүгүҥҥү съемкабытын биһиги ийэлэрбит эмиэ көрөн олороллор оҕолор. Дьара, туттубут маннык наһаа чуттук сүрэхпитин. Дьара, уонна истиҥ. Күн күбэй ийэбин олус күүскэ таптыыбын. Дьара, өссө биирдэ хаҥардыбыт эрэ бары тэбис тэҥҥэ. Три, четыре.

Оҕолор ийэлэрбин диэмэҥитий, ийэбин. Эһиги биир ийэлээххит, хас да ийэлээххит да? ийэбин диэн, хэпtä. Жара өссө биирдэ. Три, четыре. Күн, күбэй.
Күбэй.
Таптыбын. Бо, молодецтар. Моника хирэйин түстээн кэбистэ. Таны миигинэ хуохаттибит. Тутуҥ маннык үчүгэй баадык сирэйгит көстүөхтээх уонна сүрэххит көстүөхтээх. Көрөн олоробун барыгытын. Жара, три, четыре эттибит. Күн.
Күн күскө тахтыы.
Молодцы.
Жараны бирди-бирди барды бүтэрен. Бастаан. Чара барда.
Күн күбэй ийэбин олус күүскэ таптыыбын. Эрэл этэр.
Күн күбэ ийэбин олус күүскэ таптыыбын. Дима этэр.
Күн үбэ ийэбим, олус күүскэ таптыыбын. Дайаананы истэбин.
Күн күбэ ийэбин олус күүскэ таптыыбын. Алексинаны истэбин. Тэп, Мониканы истэбин. Моника арахсан хаалла да. Эрэл Гермогенов истэбин.
Ne yapayım?
Эрэлиппитиҥ, ээ, алҕас тойом аһа бу хос көрө турам. Аник диэн уол баар. Олох холбоммат да, истибэт да буолаахтаа. Аа, күнкү ийэбин алыс таптыы.
Маладьыас! Уонна ким баар оҕолор? Сергей Филиппов диэн баар, дьара. Арааха мин оҕом холбонон олорор.
Күнкү ийэбин олус күүскэ таптыыбын. Маладьыастар!
Барыгытын эттим да оҕолор, өссө кимер эппэтим ду? Эппэтэх оҕолорум этиҥ эрэ? Егор. Егор бар.
Чара Егор истиэхэйиҥ. Егор арааһа ханнара бара аалбыт. Эбэтэр уол утуйа аалбыт. Сылайбыт аҕай.
Күн күбэ ийэбин олус күүскэ таптыыбын. Маладьыастар!
Ити истиҥ эҕэрдэ! Төһөлөөх үөрбүттэрэ буолуой, эһиги ийэлэргит бу наһаа үчүм аҕыйах боростуой тыллары эппиккит иһин. Оҕолоор, биһи мүнүүтэбит төһө хаалланый? Чара, мүнүүтэбит аҕыйах хаалла быһылаах. Ол мүнүүтэбит бүтүөр дылы өссө биир оонньууну оонньубут да. Сөп. Чара, маған лискитин ыллыбыт, ручкабытын ыллыбыт, түргэн-түргэнник суруйдубут. Бырааһынньыгынан диэн тылы хуруйдубут бары лискитигэр. Түргэнник. Биир,

Ханна уруйабытый? Маҕан лиискитигэр. Любой кумааҕыга суруйуҥ бэйэҕитигэр. Мааҕын эрдэ эппитим дии, кумааҕыта бэлэмнээҥ диэн. Тоһорохтор хойутаан киирбиккит буолуо. Любой кумааҕыга хоруйуҥ бырааһынньыгынан суруйдугут. Сөп. Дьэрэ уонна буквально сүүрбэһэ күн дэһигэр Ким хаамай элбэх тылы суруйар эбит. Ити тылтан араас тылы таһаараҕыт. Саҕалаатыбыт. Любой тылы таһаараҕыт. Кытаатыҥ. Зуммут сотору арахсыаҕа, онон түргэтиибит. Түргэн-түргэнник хамсанабыт, түргэн-түргэнник токуйдубут.
Сразу этин иһэбит төлөһүрүйэбит да. Суруйан иһиҥ.
Суруйан иһиҥ оҕолор.

Икки эрэ бар. Сөп.
Икки да диэн баһаам. Молодцы. Кимиэхэ үс элбэх тыл баары? Иккиттэн элбэх. Үс тыл. Ты молодец. Дальше. Жара, олох аҕыйах мүнүүтэннэн билигин бүтүөхпүт, тохтотуохпут. Чэ, ким төһөнү суруйбутунан, чэрэ бастаан Дима маҕан эппиттээбит эти ханнык тыллары таһаардыгыный, Дима? Бырааһын өйдөөбөтүм туох диэн диигин
мырааһын
мырааһын диэн тыл да оннук тыл баар да оҕолор Евдокия Ивановна оннук тыл баар ду эс суоҕа диэн нуктыл именно өйдөнөр тылы таһаарыахтааххыт иккис тылың ким диэн дима
Пуйс өйдөмөлүмүн. Аһын диэн.
Аһын. Во, молодец. Дохсутус тыаһа биир тыл баар. Чөр өссө ким суруйданый? Ханнык тыллары таһаардыгыт? Ырыа диэн бар. Ырыа, Даяна, молодец. Ырыа диэн тахсар. Өссө ханнык? Бааһына. Тахсар да, Ивановна? Бааһына диэн.
Аха, тахар. Вот, молодец. Өссө ким таһаарданый? Даяна, молодец. арыы диэн баарт арыы сиир арыы эбэтэр остров да өрүскэ таккаммыт сынньанар арыыбыт хас да өйдөйүүллээхтии оҕолор өссө кимиэхэ ханнык тылтаҕыстаны истэбин тый ким да уонна

Любой тылы таһаар. Сөп. Чэ, махтал болдун. Аныгы да. Ты, олох үчүгэй. Аныгы диэн таққарду Ивановна. Бары аныгы дим болар болла. Молодец.
Егорга дохсун тыстыха. Сөп. Өссө ханнык тыллаахын Егор? Bitте да? Сөп. Чох олорго эһиэхэ барыгытыгар дохсу тыстыаха, маладьыастар. саха тылыттан, конечно, таһаарарга уустуктардаах, ыарахаттардаах буолар. Тоҕо диэтэххэ, биһи сахалбыт тыла бэйэтэ олох түҥ былыргы ис дириҥ хоһоонноох, оттон ис дириҥ историялаах буолан, саха тыла кыратык ыарахан буолааччы. дии оҕолор оскуолаҕа саха тылын үөрэтэҕит ону бэркэ диэн билэр буолуохтааххыт дии сөп дьэ уонна бу аҕыйах мүнүүтэ хаалла оҕолор бүгүҥҥү биэриибит бүгүн бу биэриигэ киирэн наһаа үчүгдүк оонньооҥҥут кыра-кыратык кэпсэтэҥҥит бириэмэҕитин атаарбыккытыгар биһиги түһүлгэ культура киинин үлэһиттэрэ уонна Евдокия Ивановна аатыттан дириҥ истиҥ махталбын тириэрдэбин уонна эһиэхэ этиэхпин баҕарабын элбэхтэ кинигэтэ ааҕыҥ сөп оҕолор кинигэни элбэҕи ааҕар оҕо любой тылтан бэримээннэ элбэх тылы таһаарар Евдокия Ивановна эниэхэ түмүк тылы биэрэбин Дьэ оҕолор, үчүгэй баата кытынныгыт, өссө даҕаны кытта тураарыҥ, өссө даҕаны зумнукпут, элбэх зумнар буолуохтара, онно олох үчүгэйдик кыттыҥ. Уонна вот.
яка кэлэҥҥит киниэхэ бастан ааҕыҥ. Сахалыы, нуучалыы, тылгыт байыаҕа. Махталларын кыттыбыттыгар.
Сөп. Онтон бүгүҥҥү биэриигэ кыттыбыт именно оҕо театрын оҕолоругар, мин артыыскаларбар Корякина Даянга уонна Осипова Алексинаҕа мин махталбын тириэрдэбин. Оҕолор маладьыастар, бүгүҥҥү кэпсээҥҥэ олус үчүгэйдик кытыннылар. Онтон бүгүҥҥү кэлбит ыалдьыт оҕолорго эмиэ баҕарабын, элбэхтэ кинигэтэ ааҕыҥ. Сөп оҕолор. ийэлэргитин, аҕаларгытын бүгүҥҥү үтүө күнүнэн эҕэрдэлээҥ. Аҥардас ийэлэргитин, аҕаларгытын эрэ буолбакка, учууталларгытын эҕэрдэлээҥ. Тоҕо диэтэххэ, учууталларга эмиэ ийэлэр эмиэ бааллар, аҕалар эмиэ бааллар. Дьэ оҕолор, сөбүлэһэҕит? Сөпкө уонна манан бүгүҥҥү биэриибитин түмүктүөхэйиҥ. Бу биһи кэпсэтиибит Zoom нөҥүө маннык ньуччалыы эттэххэ передачабыт манан түмүктэммэт. Өссө даҕаны, өссө даҕаны көрсүөхпүт оҕолор. Аныгыскы көрсүһүүгэ көрсүөххэ диэри. Покаларың. Кинигэтааҕын. До свидания. Көрсүөххэ диэри.
Көрсүөххэ диэри.